tichadiscasa kana kuti tichataura pamusoro pemidzimu saka tichada kutanga kunzwisisa kuti chatingati mudzimu chacho chii ah, tinotenda eh, toramba tingozukura toda kunyanya kunzwikwa leswo kuti pane vachazenge vakateerera kana vakateerera izvezvi vari kukwanisa kunatsotinzwa nemavoisi akanaka kana vasingatinzwe tine urombo e, inini pakuziva kwangu chatinoti chinhu chinonzi mudzimu e, mweya wemunhu anenge afa mweya wemunhu anenge afa wozotorwa wodzoswa mumusha Eh, kazhinji zvichiitirwa pane vanozviita handisi kuti zviri right kana kuti zviri wrong apa ndiri kungodefina according kutaura kwazvinoita zvichiitirwa kuchengetedza vanhu vapenyu vanenge vasara saka mweya wemunhu ari kunzi anenge afa unotorwa kudzoswa kuchengetedza vapenyu ndofunga ndo madifainiro andingangoite chinonzi mudzimu kana kuti chinenge chichinzi mudzimu nevanhu kana vachitaura nezvemudzimu ameno baba kana mune kumwewo kunzwisisa kwamunoita ini ndoo kuziva kwandinoita pamudzimu in simple definition aiwa mashoko akanaka toda kungotenda kuti chidzidzo chakanaka chinofanira kungoti tidzidze nezvacho pamusoro pemudzimu ipfuure nyumbiro ine manzwisiro andinoita pamusoro pemudzimu chirangowedzera zvataurwa nababa unenge uri mweya wamunhu akaodzoswa uine basa rauchaigona kuita kazhinji rekuti uchengetedze chi mhuri asi ari munhu wedzinza renyu asiri mutoro hameno kana murupa Alright, yeah, ndizvozvo saka ndofungidzira kuti tinatsotambanudza nyaya yedu iite seinotaurika zvakanaka ka e, tingade kubva tanatsopa patsaunora kuti tinoona kuti shoko ramwari rinotitaurira kuti e, vakafa havana chavanoziva handii ndizvo zvinotaura shoko ramwari Ende rinotaura iro richiti kana munhu achinge afa mweya wake unodzokera kunani? Kuna Mwari. Nditi nderimwe saidi. Tozoita rimwe saidi riri kubuda richiti mweya wemunhu unogona kudzoswa. Nditi zvoita kunge pane kupikisana pazvinhu zviviri izvi but at the same time pamwe kunogona kunge kusiri kupikisana ndo pandinoda kuti timbonatsopatseketudza kuti tiri kuti shoko riri kutitaurira kuti kana munhu achinge afa handiti mweya wake uri kunzi unodzokera kuna mwari vakamusika handiti tobva taita rimwe bandiko riri kuti no mweya wemunhu kana achinge afa anodzoswa kuti azochengeta vanhu vapenyu ipapo ndoda kuti mundibatsira hameno kana pane anokwanisa kundibatsira ipapapa pazvinhu tu zvandiri kupatsanura kuti shoko ramwari riri kuti kana munhu afa mweya wake unoenda kuna mwari shoko ramwari futi riri kuti kana munhu achinge afa vechivanhu vari kuti kana munhu achinge afa mweya wake unokwanisa kudzoswa so is it possible kuti munhu kana achinge afa mweya wake unokwanisa kudzoswa here kana kuti hazvisi possible kuti tikozokwanisa kudi kuti tinzwisise concept yatiri kuti chinonzi mudzimu chii chiriko here kana kuti hachiko meno kana pana anokwanisa kundibatsira ipapa ya ndinodaira kuti mweya wemunhu unokwanisa kudzosa even takatopinda mubible tikaverenga nyaya yaso tinoona kuti samuel akakwanisa kuita sei kudzoswa akatoapira panonzi anzi ndikukwidzirei ani panoonekwa kuti samuel ndiye akaita sei muri kureva pana first samuel i think its first samuel chapter 28 chapter 28 orit akadzoswa saka in other words muri kuzama kureva kuti saka mweya wemunhu unogona kutodzoka ko panenge pachinzi kana munhu achinge afa paya paya tingapatseketudza tichiti hapana chaanoziva kozi tiri kuti kana munhu achinge afa haana chaanoziva mweya wake unoenda kunani kuna mwari but tiri kuona kuti pavhesi yamataura yekuna first samuel iri kuratidza kuti pane muuki akaenda

Ah, ini ndingati pamusoro pemweya wemunhu akafa pamusoro pekutaurwa kwazvo kwekuti unodzoka nekakupesana napo kupesana kwangu napo kunodai sezvizvi ndekwekuti kufunga kwevanhu kuburikidza nemafungiro avanoita vanhu pachavo vane muonero wavo wekuti mweya wemunhu unodzoka sokuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika kuti satani akatitangira kare atitangira anoziva histiri dzese dzemumisha nenhoroondo dzese dzemafeminisi evanhu saka hapana chiitira chokuti angatadzi kuzoti mangwana kana aita senge anodzoka zvinhu izvozvo achichidzoka mukati mevanhu kuita senge zviritoripo asi ndotenda kuti zvinenge zvisipo kunenge kuri kungoita kwake kuti zviite zviite kunge zviripo kuti vanhu vatende kuti vaende kurutivi rwake handizivi ipapo but ndozvandiomafungira angu inini tinotenda tobva taenda maybe ameno ndokona kunge ndichitoita kunge ndichibvunza kana kuti tichienda zvedu nayo mberi pane nyaya ye inotaurwa handiti tiripo panyaya yevanhu vanenge vafa nemweya yavo nemidzimu pane nyaya yechinhu chinonzi chikwambo nditi sekuziva kwandinoita ini nekuziva kwandinoita zvinonzi chikwambo chino mweya wemunhu anenge akafa munhu unogona kunzi enda unouraya munhu kazhinji vanonyanya kushandisa mwana mudiki nditi anenge achiri nemakore ekurarama akawanda kana vachinge vauraya mwana uya uya iwo unobva wanzi waku chikwambo chiya chiya chinobva chaitorwa mweya uya woiswa uno mweya uya wakushandiswa handiti kuti ugone kuita mamwe mabasa aunenge uchiita kana uchiita mabasa aunenge uchiita ayaya zvinenge zvaakufambira uyu but unenge uri mweya wemunhu anenge aita sei mweya wemunhu anenge afa handiti ipapo ndoda kuti mupa underline pamwe togona kuzopadzokera tobva taenda pakuti handiti tati mweya wemunhu kana achinge afa mweya wemunhu kana achinge afa mweya inoenda kwakafanana here kana kuti kwakasiyana mweya yevatadzi nemweya yevanhu vakanga vari vatsvene vachigonera mwari nekuti tikatarisa at times shoko ramwari rinotaura kuti mwari vanototi havawadzani nezvitema kureva kuti mweya wako kana iwo wakasviba kuna mwari hautoende kana mweya wako wakasviba kuna mwari hautoende ndosaka mwari vakatozokiriyeta gehena so ipapo ndoda kumboziva kuti kana munhu achinge afa mweya wake kana anga uri mutadzi unoenda kuna mwari here wozoriliswa paday of judgment mwari vozoubvisa Wozodzokera wochinotongwa here kana kuti destination dzemweya yevanhu dzinotosiyana? ndofunga kuti chandiri kubvunzira ndecho ndinoda kuti tigozoona kuti mweya iyi can it be tempered with zvichienderana nekwaunenge waenda for example jesu nembavha pamuchinjikwa akanzi iwewe nhasi ndichava newe kuparadhiso but umwe haana kumbotaurwa zvekunzi ndichi ndichava newe kuparadhiso zviri kutiratidza kuti mweya yavo inogona kunge yakaenda kunzvimbo dzakanga dzakasiyana hameno kana tichingo ndiri kubvunza hangu ndichingotaurawo chokwadi ndinoona kuti mweya iyi inotoenda kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwekuti takaverenga kune imwe tsamba inotaurwa zvamupfumi narazaro panotsanangurwa kuti mumwe akaenda kuna abrahamu anzinonzi abrahamu bosom exactly mumwe akaenda kuhadesi and anga ari kuhadhesi aitokumbirawo donho were mvura kureva kuti kwavanga vari vanhu avo kwanga kwakaita se kwanga kune mukaa pakati exactly uye aitotarisa achiona nechekuti mwari uko horit ya ya ya ndiri kuda ku ndicharamba ndichienderera mberi ndichingotaura zvangu because zvandanga ndichibvunzira ndaida kubvunzira pakuti kana tichirarama tisinganzvengi tichirarama sevanhu right ngatimboti vanhu vemuafrica vanhu vemuzimbabwe pane chinhu chatinoziva tichinzi munhu anoenda kupa upenyu hwake kuna mwari kana munhu achinzi apa upenyu hwake kuna mwari chii chaanenge apa in i believe kuti kana uchinzi wapa upenyu hwako kuna mwari unenge wapa your soul kudedicata your soul kuti now my soul is being controlled by god like zviya zviya patinozoimba tichiti my soul say yes to the lord handiti tozoita situation yekuti munhu anonzi akapa futi soo yake kuna satani muri kuona kuti paakubuda zvinhu two kuti soo unogona kuipa kuna mwari kana kuti unogona kuipa kuna satani tobva tadzoka futi pakuti hameno baba kana kuti baba munhu anonzi ari patatu handiti ane soul ane body ane spirit of which according to the bible the spirit is the breath of life inonzi kana ukange wafa inodzokera kuna mwari is the breath of life haigone kusviba kana kunaka body inoenda muvhu but pane soul soul ndo inogona kutadza kana kunatsa so ndo inogona kuenda kuna mwari kana kuna satani saka ndiri kuti kana inini ndikanodedicata so yangu kuna satani kuti now ndakuda kupinda musatanism ndakuda kusevha satani kana ndichinge ndafa that so it go back to god indaipa kuna satani here ndiri kakwese number one mozondipindurawo tobva tadzoka pakuzonzi paya panozonzi gungwa rakasvipa vakanga vafa vari marini ndobva vanhu vaungana hondo yasatani ikaungana ichida kurwisa hondo yamwari vanhu ava vakabva kudenga kuna mwari here ndobva vasvika ndobva vanoita rejoin nemabodies avo ndobva vazomukira satani vachibva kuna mwari here kana kuti hameno pandiri kupa kana pari kunzwika tichizodzoka tinoda kuti tigozonodzoka kumudzimu kuti tigoona kuti midzimu inoexista here kana kuti haiexist kana ichiexista ichizobatsira here zveshuwa ndinoona kuti eso kana ichitenge yatotengeswa kuna satani haisina mukana wokunge ichienda futi kuna mwari kureva kuti mwari kana akatadza kutombogara muthat so muchiri mupenyu saizvozvi there's no way yekuti mazofa imimi mwari achakwanisa kugara mamuri uye zvakakutoraa muri kuti kana mwari achitotama mutemberi yangu ndiri mupenyu now now that am dead ah, so yangu yakaipa mwari vanenge vachizondidii where is the protection because ruzhowa rwavo paso iyoyo harwuko so in other words we can say that so is vulnerable there is a difference between so yemutendi neso yemunhu asingatotendi masozi iwayo akafa haangaende kuna mwari ese saka zvokureva kuti ivi haangaende kuna mwari ese so iri vaona rebobi ndiya tinogona kuti ndo so inogona kuitwa tembati nevapenyu nevapenyu isusu hatimbotarisei takanangana neshoko ramwari kuti rinombotii because pakataurwa paya richiti jesu ari pambavha iyaya pane chinhu chaakataura akati ndichava newe nhasi paradhiso paradhiso anditi kureva kuti uyu aita chinhu chakanaka ndiye anzi ndichava newe nhasi kuparadhiso asi nzvimbo inoenda zvinhu zvakaipa yagara iripo ndo haitesi oshoka mari pane parinozotaura richiti mweya uyu mweya yese iyi inenge yakati mumwe uyu akarindira iri kuku mumwe akarindira iri kuku but yese akaita chinhu chakaipa naakaita chinhu chakanaka eh, vanhu ava vakamirira kutongwa but vamwe nevamwe vanenge vari kwavo asi kutongwa kunosvika ozochitongwa nemabasa kubatai muromo musamaita kure mati vanhu ava vakamirira kunherikina kureva kuti pane vamwe ini ndinofungidzira kuti pane vanenge vari kudivi rakanaka vakachengetedzwa satana haana access yekuende pane chimwe chinhu chavataura chandafarira manzwa vabva vapatsanura tasina kutombopataura vataura vakati umwe akanzi nhasi kuparadiso umwe akanzi kwadesi right ipapa pabva patondivhurira something because ichidzidzo chekuti hatisi kuti tiri kuziva asi tiri kuda kuti tingodi tivhura nenjere pane nyaya inotaurwa najona na paanoti ndakamedzwa nehove inonzi hove yakaenda pasi pemakomo akaenda pamasuo ehadhesi muri kunzwisisa panotaurwa jona anodero ari pasi pegungwa anotaura zvokuti ndakaenda kumasuo ehadhesi nditi wozonzwa pamwe pane paitaura kunzi hamuna kuzorega mweya wangu uchienda kuhadhesi hamuna kuzorega mweya wangu uchienda kuhadhesi kureva kuti imwe mweya inoenda kuhadhesi ende jesu panonzi paakafa akadzika pasi asati akwira kudenga nditi muri kuona anonzi akadzika pasi asati akwira kudenga nobva anoparidzira imwe mweya yakanga iriko yenguva yanowa iyai vanhu vakatotendeuka nditi zviri kubva zvanotiratidza kuti hadhesi inenge iri kutiratidza kuti inenge iri pasi apa samwe samawo hatisi kuti ndizvo but according to tikada kuburitsa kunzi jesu ari kunzi akadzika pasi tobva taona jona ari kutaura zvekuti hove yakaenda naye pasi penhingirina handiti tobva taitarisa kuti satani paakadonhedzerwa ari kunzi akaenda to the underworld vazhinji vamwe vanotaura zvekuti vakapinda musatanism kazhinji vanotaura zvekudzika pasi pemvura apo ndezve saka izvozvo ndo zvinenge zvakuda kuti tuma kuti kohoraiti satani haana here mukana wekuenda kuhadhesi since kune masouls agara ayimuseva because i believe kuti mwari nehadhesi havawadzani ko satani nehadhesi hazviwadzani here zvinotowadzana bhosi that's why muri kuona kuti pano tongotaura kunzi hamuna kusiya mweya wangu kuhadesi kuda kuti mweya uyu mwari waitouda kuti usasare kuko iyi kutosara kuda kuti haina protection yamwari yakutoshandiswa ende tanda kutoongorora futi pekuti pavanhu vacho vanonzi vanodzoka semudzimu because tinoona kuti mufamily munogona kuva nemunhu one anenge achisvikira kana kuti ndiye anenge achitungamirira iziti kuti vese vanokwanisa kudzoka vari inform yemudzimu hameno kana muri kunzwisa context yandikuda kuedza kusanangura right kuti i inini i believe kuti orit ikoko ya ndapanzwisisa ini handibelieve kuti munhu wese anogona kudzoka semudzimu at the same time futi pamwe ndinogona kumhanya kupa conclusion yangu ndisati ndaregedza ndimbomhanya kupa conclusion yangu tisati tatoti munhu wese anogona kudzoka semudzimu here i ndiri kubhilivha kuti ka ndinoda kudzoka pamashure mbichana baba baba munatsopanzwa kuti munhu kana uri panyika handiti either uri kusevha mwari kana kuti uri kusevha satani ende ukange wafa Mweya wako either uchange uri mumaoko aMwari ezororo kana kuti uchange uri mumaoko aSatani ekusazorora. Nekuti pane rimwe shoko rinoti hanzi those who did not believe have been condemned already the fact yekuti hauna kutobhilivha kune akatumwa mwanakomana zviri kunzi neshoko you have been condemned already the fact yekuti uri kurarama But mauri musina upenyu hweramangwana. Jesu anoti regai vakafa vavigane. You are considered as dead. Asi uri kurarama, muri kupaona. Uri kurarama but uri kutonzi wakafa. Ndirika. Hausati wajajwa but wakatotongwa kudhara. Because kana wakapa soul yako kuna Satani ka. Hausati watongwa asi zviri kunzi wakatotongwa. Unozotongwa wakatongwa. Muri kuona? Pane nyaya. Saka ndiri kuramba ndichida kunodzokera kupoint yandanga ndichitaura inini yekuti kana munhu achinge apa upenyu hwake kuna satani paanofa mweya wake hauende kuna mwari nekuti paakanga achirarama mwari vakanga vasitori maari one saka kana mweya wake usingaende kuna mwari mweya wake unoenda kwaakaupa kuna satani right saka vanhu pavanoti vari kudzosa mudzimu nditika vanhu satani ane access yekuvadzosera the spirit yemunhu agara anga achimusevha in order kuti vanhu vabelieve kuti satani ane protection pamusoro peupenyu hwevapenyu saka vanhu vanotanga kubhilivha kumudzimu muri kuona without knowing kuti pavari kuti vari kubhilivha kumudzimu ka vari kubhilivha vanhu vakapa masource avo kuna satani saka in return iwo ukapa satani like izvezvi izvi mukatena imimi mukati makuenda kusatanism in return munopuwa upfumi vanhu vanoona upfumi saka imunofungidzira kuti kana mukaenda kuna satan sezvo kune upfumi zvo zvadii zvanaka without knowing kuti satan is not targeting anything but the soul because kana satan achinzi ari after masouls anenge ari after masouls in what way kana masouls acho ese achizongoenda maoko amwari muri kuona saka ndiri kunoreva kuti ka Mudzimu paunonzi uri kudzoka, muri kudzosa spirit yemunhu agara akatongodedicata upenyu hwake kuna Satani. Saka mukadzosa imimi, Satani can be able to keep you safe in order to worship him. Ameno kana muri kunzwa, ini ndo pfungwa dzangu dzandinofunga kuti mweya wemunhu can be tempered with as long as kana munhu iyeye anga asiri kufamba munzira dzamwari as long as kana munhu iyeye anga asiri mutsvene because haakwanise kuzowadzana namwari at last kana asina kuwadzana namwari chi at first kuza ugone kuzoenda kuna mwari wafa kana wakatadza kuenda kuna mwari uri mupenyu haugone kuzopa mwari mweya wako musi waunofa ivo mwari vakatadza kutora mweya wako uri mupenyu vanokugamuchira in what way ende ipo pokutosiyanisa vana ava zvinototiratidza zvega izvozvo kuti vasiyanisa kokuvaendesa zvakutotiratidza izvozvo kuti havari kutoendeswa kusaidi ravo chaiyo chaiyo kwaunga uri belong to and who is in charge of the other side because kuparadise atonzwa kuti kuna jesu ko who is in charge of ades kune ngirozi here uku nemaangels here uku vanenge vari in charge because inini i would also want to stretch ndichiitika paripo pai pai panonzi eh, varanda vamwari vaipa zvipo pana mwari andiri zvinonzi satani was able to appear there akatotaura kuti mamboona here muranda wangu job kana satani achitomboita hovering achikwanisa kutoenda even in the presence of the lord what about kune masouls ake they belong to him masouls aya that's why muri kuona kuti patakambodiscussa tichitaura nhau yemutuku munoona kuti yaitilinga kuenda kuvadzimu vedu so tese yanga iri nhau yekutilinga kuti tese tibva tabatanidzwa masouls edu oita belong kwaari oita control over masouls edu ya ndizvozvo saka ndiri kuramba ndichisimbisisa nyaya yangu yekuti ka ini ndinoona like kuti kana munhu achinge afa as long as ukafa kana wanga usinganatsire mwari spirit yako haiende kuna mwari ipapo ngatipazive ipapo spirit yako kana so yako haigone kuenda kuna mwari kana wanga usinganatsire mwari inoenda kuhadhesi kana wanga uchinatsira mwari spirit yako inoenda chi kuparadhaisi saka zvinhu zvakakosha kuti kana uchirarama ugare waita good choice because hapana panozoita mhidigari dzekuti kana mwari vakakuramba uredi kana kuti wakavaramba uri mupenyu but the breath of life goes back to god but the soul cannot go back to god for, the, for what good reason inenge ichienda kuna mwari kuti ichengetedzwe against what wotomboti kuna mwari for kuti ichengetedzwe can we give any one reason why the soul should be kept by god a corrupt soul yakaramba mwari ichirarama ikararadza ikaita upombwe ikaita zvese Why should that soul be kept by God? For what good reason? There's no reason. Because I don't see any one reason why that soul should be kept by God. Saka vanhu vakangorarama vachifamba munzira dzisiri dzaMwari vakafa mweya yavo haife yakawadzana naMwari. They must make that decision right because vamwe vanogona kufungidzira kuti they will spend a thousand years kana kuti a million years vari kuna Mwari vakamirira judgment then they will go to, to, to, to hell. the judgment is not there inini ipapo ndinotitsigirwa neinavo pakuti chero shoko ramwari rinotaura zvakanaka kuti mwari havafariri rufu rwemutadzi zvachese zvinobva zvatotitaura kuti havana kukumisa saka vasingatofariri chinhu ichocho nokuti iko kutochiisa havana vanotoda kuti chitendeuke eh, chichirarama eh. andotiwapa enough time yeah. to repent to repent kuti kana muchinge marependa tigozonowana because mukada kuenda futi ina hangu nhasi ndiri kutaurisa and ndatopinda mugere kutaurisa zvinonzi neshoko ramwari najesu ndakuenda ende ndakunokugadzirirai dzimba dzekugara hakusi kugadzirwa dzimba dzevatadzi kuri kugadzirwa dzimba dzevatsvene ende mukatarisa futi iriko imwe iri kuna revelation i think chapter 3 or chapter 4 munogona kundibatsira inotaurwa paya panenge pachitaurwa nezve maseals achivhurwa kunotaurwa kunzi pane imwe seal yakavhurwa pakaonekwa mweya yevanhu vakanga vaurayiwa vachiurayirwa shoko ramwari vainatsa ichinzi yaichema ichiti muchazotsiva rufu rwedu riiniko zvikanzi imbomirai kwakanga kusina mweya yevatadzi ikoko yanga iri mweya yevanhu vakanga vachinatsira mwari izvozvo ndoo zviri kutotiudza kuti hapana patakambonzwa zvichinzi pane siu yakazovhurwa ikazovhurwa ikaonekwa ine mweya yevanhu vakanga vachitadzira mwari ikanzi imi chimbomirai tichazokuvhurai tozokudzoserai kumabhodhisi enyu tonodzokera futi paipai pavhesi iri kunzi gungwa rakarutsa vakafa vakanga vari mariri havana kubva kuna mwari vakazosvikopinda mugungwa kureva kuti mweya yavo yakanga iripo kureva kuti mweya wako hauzowani zororo eh, timboti taure zvishoma kuti ipapa pane nyaya inoti izvozvi tiri kurarama Eh, tinoenda kumakereke takasiyana siyana kwatinoenda tichinoshumira tine nzira yekushumira nayo mwari tichiti tiri kushumira mwari mhm. mwari iyeyu mumwe chete watoti tiri kushumirawo but pane chapter inozotaura ichiti nenguva yekupedzisira jesu anozoti endai kwamaitira mabasa enyu ini handina kana kukuzivai handina kutombokuda ndakuziva vanhu pavanoti isu takabvisa zvegumi taitonamatawo taiporesa taiita zoti aa ah, ah, zita renyu maita muzita rani panyaya yemazita pakutotitaurira kuti kune rimwe zita raitoitirwa risiri reuyu uyu vanogona kunge vasatozviziva futi vaitoita eh. vamwe vaiziva vamwe vasingazive yeah. but kusaziva ikoko hakuna basa eh, iye anongoti endai kwamaidi kwamaizviitika zvinoda kuti tatopuhwa mumwe tatone imwe nyaya takutoona kuti kuchaendwa apa nevavapane imwe poindi yavatondibuditsira futi kumwe kutovhurikwa muri kunzwa zviri kunzika endai kwamaiitira endai kune wamaiseva saka hamugone kuenda kuna mwari kana maisamuitira mabasa akanaka endai ikoko mombonoita magorototo henyu muri ikoko mweya yenyu ichitambura muri chi muri ikoko saka emphasis yedu ka tiri kuemphasiza kuti munhu ngaanatsire mwari ari mupenyu hapana paanozoenda mweya wake paunozombonowana zororo kuna mwari achinzi kana munhu achinge afa mweya wake unoenda kuna mwari takazomirira kutongwa unotongwa usiri kuna mwari uri kwawaitira mabasa ako ikoko wakamirira because mwari havadya nani nevatadzi kuna mwari kune zvitsvene mweya wako unoenda papi ini ndiri kuda vhesi inotiudza kuti wee pandakubata ipapo saka toda kubva tati tionesane futi kuti tiri kutaura kuti mweya yaenda kuna mwari iri protected naiye mwari pache zvake ende mwari iye ndiye anopa futi protection kuvanhu vanenge vari papi vanenge vari pano pasi vachiita futi zvichi zvakanaka so we don't need another protection like kuti hanzi mudzimu ndo uchadzoka wotipa protection kunenge kusisina that ningiyo yekuti mudzimu ndo unotipa protection asi kuti protection yedu kana tichivanzana namwari inobva kuna holy spirit to be honest taura yenyu baba ndigozotaurawo ini vade kutaura chidukuduku chekuti eh, munhu nemunhu pachake unopuwa mubayiro wekushanda kwako kwaunoshandira mhm. iwe ukatoona kwausingashandiri kwakuuya mubayiro unotovhunduka kuti kwemeseji ndeipi mhm. yakasika here vanoda kunamata vakamira mumatemberi zvinonzi vakawana mubayiro wavo mhm. maringe nekubata kwavo saka unotovhunduka kuti kwemeseji yakasika here asi kana ikabva kwaunoshandira unotarisa kuti zvauya zvakakwana here sekushanda kwandakaita mm. hauvhunduki ndosaka paya shoko mwari akazomboti vanoita zvakarurama vachadii vachatungamirira mabasa avo handiti asi ava vanoita zvakaipa vachatungamirirwa nemabasa Alright, to end also haa mashoko akanaka ari kutaurwa nababa Ti- tichangokumbira muchairi wedu kuti munogona kumbotiwedzerawo Wedzera zvamendezvo mbichana. zvishoma shoma Exactly. kuti pamwe mumwe musi zvingatiitira zvakanaka pane chimwe chinhu futi chandiri kuda kuti timboona ndoda kuti mumbochiona mweya wemunhu anenge afa asingawadzani naMwari. Mweya iwoyo mukamutarisa unofambirana nemweya wetsvina. Mukadzoka pachivanhu, handiti tataura tikati mudzimu, pane zuro nerimwe wedhi ratasiya rinonzi shavi. Handiti muri kupanzwa? Shavi uri kunzi hausi mweya wemunhu akafa but shavi kuchishona hakuna wedhi rekuti dhimoni amen hariwanikwe iroro rakazouya nechirungu raakuti dhimoni shavi manje ndo dhimoni rinozouya pamunhu saka zviri kunzi Iwe ukaita mudzimu, mudzimu unonokutsvagira shavi, shavi rokubatsira kushava. Ameni. Muri kuona? Saka tiri kuti dhimoni rinozodanwa nechagara nesoo yagara yakatoipa iri pamunhu. Handiti mapaona? Saka inonotsvaga shavi, shavi kana richinge rauya robva rabatsira munhu kudii? Kuchishava, but zvese zvinenge zviri nyaya yekuti chi urelaxe kuti soo yako musi wokupedzisira isaende kuna Mwari. saka unenge uchiita kunge uri kupiwa kacomfort zone but kasiri kacomfort tinogona kutora example mukatotarisa murume uye ainzi region ka anonzi akanga ane madhimoni chitarisa aiko aigara aigara kumarinda muri kuona zviri kutaridza wai kumarinda wai asina kugara kuminda wai asina kugara kune dzimwe nzvimbo ora ndiwedzere papo muri kuona kuti uku kune mweya yevanhu vakafa yatiri kuti ndo mweya maybe yatiri kudzosa tichiiti semudzimu handiti ka but iri kurelata nemademons ne Hayi now sei zviri kudyidzana sei zviri kufarirana zviri kunofarirana zvinhu izvi kuti iye akwaari nzvimbo yaari nemweya iriko tobva taenda kunotore nemamwe ma tingamati ndoo macounts atinotoziva kuti kana iwe uchida kuinishietwa unoinishiatirwa kumakuva tinoona hedu kusazvitaura nemazita but zvakafanana nezvigure unotoenda kumakuva ende zvavanoita ivo vanotonotora mweya weumwe anga akafa ndowaunogadzikwa pauri saka kureva kuti why kana iri mweya yetsvina mweya yetsvina inofanira kubata pese ka mweya yetsvina haina nidi yekuti kuguva kana kuti kupi handiti kana riri dhimoni dhimoni is everywhere sei richizowanikwa kuguva kureva kuti harisisiri saka pane zvinhu two pane mweya womunhu anga ari mutadzi nedhimoni dhimoni yatogona kuti shave panoda Mugona. kupatsanurwa ipapo bosi Mudzimu. yava hausi mweya womunhu Eh, shave hausi mudzimu hausi mudzimu shave idhimoni idhimoni ratsvagwa nechi nemudzimu